Pena ngenda ni thingi ja vomhlo pele ka gaza bange win ka nyitu mani guy mi bange win Hey! Hi le ka Mbitsi Studio TV hi ri ma lava a mi lavi namuntlha hi fikile hi interview leyi hi nga mi tshembisa yona ku nga nyitu maniga hi nqambi hi lava ta to tala namuntlha ku nga nyitu maniga i mani a suka kwini a ya kwini nakona i dumi hi yini n'wina mi nga va mi tiva ku a dumi hi vunqambi

Vito leri ra Nganyitu ri suka ku si vito leri ra Nganyitu mi lo beburiwa va Nganyitu hayi a hi lona vito la mina ta ku tswariwa um vito la mina ku tswariwa hi mina Edson or Edson Edson so xivongo xa mina ni Manganyi ni wa ka Manganyi se loko ni ku Nganyitu ni endlela ku ri va ni vitana hi xivongo. hi xivongo xa mina okay eh a swi hambana na va ku manganya Mm, se loko ni ku oh. nganyitu Oh, Nganyi. i xivongo xa mina endla ku va ni hlonipha phela ni tshame mali lembe o tala ni ku nganyitu ni faka h laya eish mativa hayi a hi swona sweswo Eh. Eh, a mi to vheta mi swi rhaba loko swa swa ha koteka ku rabeka loko vito nganyitu mina ni rhaba okay la mihleketo ka mina okay i nganyitu I nga- i nganyitu maniga e manganye e musaka manganye so ka he kwi mina ni nga mala ni ku tiva a kaya kambe a ni twisisi mina ku van'wani va ku tiva kaya mi huma kwi kaya um kaya ni huma a xokwe kambe lokali ya le ka hina leyi tshamaka kona leyi hi le ka maxuwa maxuwa um ku dume ngopfu le ka mhangeni o hi le ka mhangeni ka xokwe ka xokwe kwalaya dorobeni laya Eh mali ya huma la dropeni sa hi ya kaya makayini oh. eh, la dropa la shoko ko dropa la hina fela oh, okay, eh. okay, okay. ana swi twisisa so i na ka hi byelanga lembe leri mi tana to yini eh lembe leli eh ku ta va na tinghoma ti nga ta tlangiwa eh ni ta ti humesa nje ti ri three kambe ti ta huma hi unharhu ka to ko kwala ka babambitsi eka mbitsi studio eh. okay hayi um i yimbelela music wa njhani bya lava yingiseli lava ka va nga ku tivi ku wena u yimbelela music wa njhani um mi ni tlanga rek hip hop hip hop um hip hop ku na hip hop a zion hip hop a raga trap liya ya ya liya hi nga kula hina va ku va ku Hey lava dzaha loko va once va ku ye ye ye lava fikaka kona ye ye a ti ba xifuva hi sweswiya kumbe n'wina mi mi mi ka rap cause of jelly mara n'wina mi kona va ku ye ye ye mi ba na swidukwani ye ye ye la mi nga kona ye ye ye mi tlhela mi loko hi hi hi xewetana laya ha leswi mina ni tlanga tona tona leti na ti tlanga kambe hi xitalo ni tlanga tinghoma la. na yimbelela kota ngiki no tlanga yina rb r and b nyana katsongo nyana so oh. la ni kota ku la ni nga kulela ngopfu koho mina tinghoma letiya ta rep i tinghoma to ka a va nga ti rhandzi mhm. se loko va nga ti rhandzi ni zwe loku ni yimbelela leswaku ti nga ri na meseji ni kote ku ni veka tinghoma ta ku ti nga na meseji phakathi leswaku va kota ku va ni yingisa swa ku ni tana swa ku yini okay i soul rap leswo I soul rap. ma yimbelela mi tlha mi repa na deliver message ko laya Eh. ni tlhela ni repa Uh-huh. ni endlela ku ri la ni taka hi ko tikweni la mina va hatla va swi twisisa swa ku munhu loyi music wa yo njhani hi ku famba ka minkama letiya ta yena ni ngo ho ti yimbelela Eh, mara mi swi tiva ku loko mi tlanga music mi tlange for tiko ra n'wina mi tayana hina hinkwerhu um khani mamu loko ni ku tiko la mina a ni vuli tiko leri ni humaka ka lona um ni vulela like msambiki ya hina um le ka gaza yi humaka koho hina xitalo va tiva ngopfu tinghoma ta marabente ta ku taniya taniya hip hopo i nchumu loko va hlwele ngopfu ku swi twisisa ku na hip hopo um se loko mi ni fike ni nghena swi lava ni endla no ya nyana ka marabente nyana ku ku yimbelela leswi humaka swi va swi twakala e r n b kahlekahle aho i r n r b i mix ku fana namtimbani leswiya namtimbani i mix mix okay mara tingoma leti u ti yimbelaka wehe tin'wani ta kona ni titwa ti ri na xiziyoni nyana la xikarhi laha ni titwa na xiziyoni nyana laya ma swi tiva swa maziyoni mi se leswiya ni twa ku na ku na vukreste nyana laya loko ni ni ni yingiserile um ha swi tiyini bava leswi um u nga ri hlamali ngopfu kumbe vayingiseli va nga hlamali ngopfu lowu va kuma swa ku munhu wa ku fana na mina ni yimbelela rap manjhe laya phakathi ka swona ni faka ngopfu vukreste. Ku ba switamela na Vukreste i ku mina ni munhu loyi a nga ni kerekeni um munhu loyi a nga ni kerekeni ni fanele ni peta swilo switsongo hi kereke leswi mun'wanyana hambiloko o swi landzelela swi nga hetelela swi n'wi pfuna so zion le li ni petaka laha leswaku na nini ni lava un'wana na un'wana lwayi a swi tiva swa ku na ni wa ku hi n'wana lweyi i hanya hi rito i hanya hi Kreste. or kahlula hileswo mi kota ku mina ni rhandza vurepe ni dyela luya wa mukreste a dyela lowo rhandza swa marhandzu a nghena lowo rhandza ku hihi a nghena lowa marabete hika hika a nghena otlharihilekharihile vako va murepani lami humoko kokwaka kwale ka xoko vako va murepani a vo murepa ni nga ku a va kona a va kona ya hi ku a ni se vona na munhu hi fika hi tshama hansi hi vonisana ku i nqambi na mina ni nqambi hi va hi bula hi xileswi a ni se vona murepa mi se vona a mi se vona murepa a ku na murepa Eh, so mara ti koti nqambi kwani na tinqambi ti kona Mm, ta wu yimbelela leswi swin'wana Eh, to kambe yimbelela genre ya n'wina a a- a ku hava nqambi hayi ka xitele lexiyani a ku na nqambi yi nga kona Ku- okay nga swi vekani kahle swa endleka mi karhi mi bifa so ku hava nqambi le kumbe ku hava murepani um eka mhangeni kumbe ko va ku a va repi swona so mi nge va count ya a ku na murepa a ku na mrepa tikweni la mina mhaka ku na nini loko ni ta va ni buka vanhu lava ku ngo um eh, vanhu va ngo repa i vanhu lava ngo twa swa ku nga nyiti wa repa se kuma swa ku va tlanga music wa wa marabenda mi ni tlanga hip hop rap music wa mina rap se vona va tlanga marabenda se munhu wo twa swa ku wa nga nyiti wa repa sa ni tlangisa ku ya studio nkarhi n'wi a yimbelela nghoma yi one a yi mrepa so swi vula ku we u hlohlotela vo tala vo va ta nghena ka rep eh, so u titwa njhani loko u vona vanhu va ta va na vo va ta va lava ku ta repa na vona Eh, lavo tiva ku hava vo murepani mara u kuma ku e loyi a khipi nghoma wo karhi ya rap mi titwa njhani n'wina heze mi karhi mi swi twa ku eh, loyi ha n'wi rhepana no ha khani mambo um eh, swi ni nyika matimba ngopfu leswi swi nyika matimba hi ntamu hi mhaka ku loko ni ta ni ta buka ku sunguleni ka mina loko ni sungula ku ni performa tikweni la mina loko ni ku ni nghena stijini na microphone loko ni ku na performa vo hangalaka vafambi eh. e a vo hangalaka mara sweswi loko ni performa va swi twisisa leswaku hayi kho loyi i murhepa a nga nghenaka ende na loko ni nga ri kona swi va swi vonaka swa ku nga nyitwa nga kona ma swi vona se ni vona vafana vo tala se na vona va repa va ni joyina ka ku yimbelela xitele xe xa mina mm. se swi ni nyika matimba leswaku na ni music wa mina u nga ha ya mahlweni ngopfu mm, mm. e so hi nga ni byela lawa um eh, va kona vanhu lava miliwaka na vo hi beef cause swa vurepani swi na vu beef nkarhi wun'wana va kona ka n'wihi kumbe a va kona hayi a ku na lweni lwaka na yena hi beef ku na ku mi nga lwi na yena n'wini mara ku na ku yena a lwa na n'wini a lava fight ya ani mazita akule ingafamba stratini fika loko astin khan mama ba eh ka beef ka music wa mina ni nga ku a nga kona lweyi a nga lwa mari va kona so ku lwa swo hambana um ku na ku lwa fuku komba munhu n'wi komba swa ku lowu lowu lweni mm. se ku na ku swi vona mi ya njela leswaku a kho lweyi loku lweni manjiongalwi ka hina eh, so a kona se i kona mara a nga humeli erivaleni i le ku swi fihleni manje mina se ni n'wi voni vaseketeri a va nge mi voni Mm. se voniwe hi mina ni nga mu yimbeleli kuloni so mi ri yini ka yena loko ku ri ku sweswi ne hi karhi hi vulavula so a le ku yi voneni video leyiwa um ni nga ku a loko a ri ku yi voneni video leyi ni nga ku matlhari hansi ka yena ya ni nga ku matlhari hansi ka yena lexi ni xi lavaka ku mina ne na yena hi kurisa music ya mahlweni Mm, mm. xikarhi ka mina yena ku ve na ku ficharana a tlangisa tlangisa ku swona mi nghena rap ya mina hi va music hi wu kulisa hikuva loko la u tshamela ku hayi swi ta gina ne ka mina hi ku famba yena kumbe ku famba mina ene mina va ni nga nghena na nchumu and na tsakela ku na mina music wa mukulu ya mahlweni hi kola ka yena ya ya na mitwa na mitwa nganyitu ya matitwela musiku nganyitu um a ta na tona timhaka laha um a ta na to timhaka um khomentani laha hansi lawa mi hi byela ku n'wina mavonelo hi ma nakona mi twa yini lawa swa kahle na swo biha hi nganyiti manika na lava n'wi tivaka hi kombela mi khomenta laha mi layika mi subscribe mi ta twa to tala cause laha hi tshamele ku tisa tinqambi to hambanahambana hi ku leyiwa a hi bloka leyiwa a hi hleri um vuyimbeleri lawa hi le ka tv lana hi tisaka tinqambi laha hi tisaka mahungu um na swihungwana ma swi vona um byala ni mina he nganyetwa hala ka n'wina ku dumiwe hileswo e vafana va hala e um loko a ku twenty years mi kuma ka ri na timovha ta yi five njhani njhani cause hala va ri e ku tele ngopfu ku dume hi swo swo bohaboha n'wina mi se tshama mi lavanyana ri rifumunyana leriya um phana na n'wina na suspecta mani ku um loko loko mi ku ye ye ye ye lava kha loko mi performa loko nganyitu nganyitu ku nga fambile um mi nga ni byela switsongo mi nga mi nga mi- ah, mi nga doji a ni nge doji a ni nge doji xivutiso xivutiso fanele xi hlamuriwa okay um bava mbitsi um leswiyani swa ku khendla va boha timovha va endla yini n'wana n'wa khendlela nyiko a hi swa yena i yo tirhisa vutsotsi vutsotsi i hi endla xitsope xa kwala na kwala hi to swi tshemba nkarhinyana that's why vanhu vo tala i duma nyamuntlha kumaka mundzuku wini a duma nyamuntlha mundzuku wini kasi loyi wa ku duma minkarhi hinkwayo a duma duma duma a duma hi nyiko ya yena loyi wa tikuma swa ku ri mina ndzi tshama ni ya nyangeni ni ku ni yela for music lexi ni xi dzundzisaka ni no khiza masi ni khongela loko ni za ni huma ndlwini ka mina ni ya ku perform-eni ni khiza mahansi hosi wo swi tivaka ndlela leyi ni yaka ka yoho wo yi tivaka ni ya ni ya perform-a ni vona performance ya ko swa ku yi sasekini and na loko ni khongota ni khonge leswaku hosi loyi ta tindleve ta vanhu lava nga ta yingisa tinghoma ta mina swa ku loko ti nghena ka vona a ti ve ti va tsakisa. mm. loko u ri na problem va nyango mpfo lunga ngoma u lunghisa lana lana laha ni lunghisa ni kula ni ya mahlweni okay oh mandoja mira miyange ah. okay phela swi endleka mi yo kuma xidalani xa kahle laha xi xi beta xi e xipayisisi xi pfaka xipayisisi laha swa endleka a swa endleka lawa lawa kula swipayisisi howa munhu a munhu wo rhandziwa hi ndlela leyi hayi a ni ri koka evhete yin'wana mi ri kona laya ni swi vonile mani ku ku na nkingha laya Ah, eh, na nchumu a ku swi nga cheliwa um leswi lavekaka i rirhandzu ra ra ra i rirhandzu na ku u tikhoma kahle na music wa wena loko u ri swaku loko yimbelela u tshama hansi wa vutisa hi va nghoma so ni nga yimbelelisa ku yini mm. u kombela ku pfuniwa ku na nqambi leyi nga nqambi yin'wana nga yi vava nghoma mi ni nga yi banjhani so producer yin'wana wo fika u ka yivula ku yimbelela nghoma e producer ni komba ku loko u ri na mistake u ni koma swa ku heyi laha u yimbelelaka kahle la o repanga ka e endla so so so so ni n'wana until ni za ni hava ka music mara n'wina tinqambi mi dume hi leswi swa loko mi fika ha ri laha ka vuproducer loko mi fika mi mi yimbelela ni producer n'we ku no mi te a hi swi te ku mi ri mhani mhani mhani ha swona ivi producer ku no mi nga nghenisiwa mi ku mhani mhani mi ku mamo mamo ma swi vona so loko mi ya mi ya tshama le loko mi endli nghoma yi ta hela nghoma loko ma ma tshama le mi a ma ha tsakele ku ya ka producer liya mi ri yini mi ri no producer liya i lava ku na na yimbelela swa yona a hi lava ku yini yimbelela swa mina na ni ye laya na ka yimbelela so na ku yimbelela leswi ni nga yela swona. ma swi vona ende ku na marito man'wana a ma ngheni ka nghoma ku fane mi ma jika mi ma cause rito rin'wana rin'wana ri ka hi five ri ka hi seven mm. na hi tinqambi lese tinqambi ta xitsonga tinqambi ta xitsonga a ti yimbeleli xitsonga lava yimbelaka hi Xitsonga hi lava va ti remix or tlhava tlhava leswi swo tsutsuma leswiya lava message va yimbelela hi Xichangani so uh, khani mambo ya hi marito ya kahle lawa Eh. tanihi ku ni nga tshama mi nga mi yimbeleli hi mhaka ku so wena u vi na yona nkingha liya yo loko loko va va ku susisiku mhane va ku mamo a wu vi na nkingha ya xivutiso lexi xi saseke ngopfu a xi nga ta pfuna mina swi ta pfuna un'wana na un'wanyana loyi a nga ta yingisela tv ni va nga ta vona a yingisa interview leyi hi mhaka ku xivutiso lexo va mun'wana na un'wanyana u twaka leswi nga ku hlamusela kwalo swa ku loko u ri miyimbeleli u nga twingiki producer yi tivi nchumu producer yi tiva ntirho wa yona loko ni suka tanihi nqambi ni fikela studio ni nga va ni yimbelele nghoma kahle fuke eto khipa rhaba xixa a xi fambisana laniwa fane ni ku yingisa wena u khonci ya mina mm. loko se ni yela studio u tiva ntirho wa wena a swi laveki ku loko ni ba nghoma yi va yi nga tsakisi ni va ni ta ni ta bilema wena ni ku swi lava ni ku biya mintlawa munhu loyi wa hayi ni endsetso mara ni swi tiva ku loko ni fika ka ni ni ku khonciweni hi wena ta ku u yimbelela nghoma u ni dyelisa a ma sasekanga leswi loko ni ku hama sasekile u ni dyela hi wo u tivaka ntirho wa wena hi wo lava u dlayela ma-customer obvious ku loko no za no endla swilo leswo u ni tshika ni wena ma ni endla yiniyini ntirho lowu ta onhaka na loko a ntirho a nga wu tivi luwa i tsandzeke ku ku endlela nqambi ya so a yi tlhela yi veka marito ka a yi nga fanelanga ku yi ma veka se xileswi na ti-producer ti kumeka ti xixiwa hi hina vayimbeleri. lexi laveka ku producer yi ku kombisa u yimbelela nayo ya tsaka hi swona vavambindzi mhm. ah, sweswi a swi jajiwe mina swi ta jajiwa vahlaleri va vhidiyo liwa um eh, eh, eh, nga ni byela ndhawa a hi swi te ku mi endli nghoma a studio nganyetune u ni twa kahle um u endli nghoma a studio u hakela mali loko u hakela mali yi helela ni vuya yimbelelo heta u siyela ku ata mastara kumbe a mikisa mastara ivi a ku a a a ku vito ta yingisela kumbe a ku posela nghoma sweswi hi dyile ku posa a ha tirhi ti-cd va ku posela nkarhi wo tala so mi kuma ku munhu a nga a fikela ku a nga mi nyiki ku hela two weeks one month loko mi fona fona a nga khomi N- hi yihi decision leyi mi mi mi nga yi teka kwalaho Um, ha leswi tanihi ku u ni hlamuselaka ku vendavha ni swi hlamusela na mina um hi ndlela ya ku fana leyo action leyi u nga yi tekaka wena Mm. hayi un'wana wena mina hi ku vona ka mina loko no endla nghoma ni twisa swi va swi helelingo swa ku loko se ni yi lava ku na switandzhaku ni ngo suka ni ya kule studio ka yena ni lava ku tiva swa ku ku endleka yini hi ngoma liya a ku a na ri busy yo ma esekuleti ni ta ku hlamu esekuleti for mi ngoma na la u yi tirhisa kuza ni yimbelela a ni nga lavi ku yi teka distance yoleya loko u ri na problem u fanele ni vitana swa ku tana studio ta lunghisa ku ndhawu ya so yi nga tsona loko ni za mi ni yimbelela already se ku sale ntirho wa wena Eh, mara- Usale ntirho wa wena. mara a ni ku na one month sweswi a ku hlamula producer hayi na pc ya mina yi onhakile computer yi onhakile a a ku na swin'wanyana lelo hi ko u tlherisa mali ka mina ni ta kun'wana yimbela ngoma leswi swi basini swi clean tlherisa mali ka mina ni ta yimbela ka n'we ku ngoma leyi ni lava ku yi tirhisa mali a dyile a nge hidli mali a dyile kwalana mi nga n'wi kuma kona a ni mali masitoko yi tshama benga yi tshami la ku za mali ne u za u yi dya ne u ready so u swi tivi swa ku xihundza so ta endla e wa swi ni ntirho lwa so helini kumbe loko u kuma swa ku se yi lahlekini ya sweswi swa a ni vitana mpfo ku endleke mestivi u yi ta sungulisa ku endla nghoma liya swa twakala handleni ka ku antswi swa ku n'wana jini swilo sweswo onhakini se mi ni endla yini mintirhini ku tirha ka mi ku hakela yena ku sele hi ku a tirhela mina makwatela lama ma ni yisa ka point yin'wana yo he mpfo u catile a hi vuli ku cata swa renki swa swa white wedding leswiya hi vula ku u na nsati na Eh. muti um na nsati na muti na vana um ka xitandi xa mina i mani n'wana wo sungula na wambirhi n'wana wa mina loko u na vambirhi loko u na one vito ra yena hi wa one n'wana wa- lava nga kaya ni ri Mm. Eh, n'wana wa mina editso vito Eh. leri la mina la edson ndi nyike n'wana wa mina hi kombise ni tirhisela nqambi mhana kona a fi ronti na baloyi ha na katelo yena nga ha endli leswa swo kumbe support ya yena yi njhani loko ya gigina mi vuyi mi holova mi twa ku hayi um a mi ri kwini a mi ri kwini nkarhi lowu nkarhi lowu hayi a ni mavati wa vavasati um na vavanuna vo va solo ku fambe n'wansati a hlula ku vula hayi swi va njhani ka vo va acta njhani a xi loko mi ku vutisa sweswi ni ya gigini sweswi ni vuye gigini na mixo ha sasekini leswi xivutiso lexi xi basini sasekini um nsati wa mina a nge se zanga complain hi swona loko ni famba na yena n'wi hlamusela ku sweswi ni ya gigini gigini leyi ni yaka ka yona ni ya ku tipromoteni le gigini leyi ni yaka yo sweswi ku na mali ya sona ni ya ka yona a ku fambani a foni a yi rilarile a nge ne ku ni foni loko ni za ni suka ni mi lelini ni famba a nga ra bazi a nge ta fola nee a ku nge xi nga ta xibazi ne ku nghena ka whatsapp swa wu fana wa swi nga swi nga endleka a karhi a swi tiva ku a ta nghena laha hayi hayi a nga endli leswi a nge hayi ku a swi tiva ku a ta nghena laha ma vona um ka sodoma na gomora a nghena hayi ni va ni n'wi byeli rirhandzu nkarhi wolowo a ni n'wi byeli na ni kwatini

ka tinqambi leti ti nga le ku bifaneni bifaneni um ku va tikhoma njhani swi kahle a swi kahle um ni kombela mi va yisela meseji ni nga ku um ka va murhepa hinkwavo lava sungulaka va ha lavaka ku rhepa kumbe ni nga ku south africa ni ri kwale mozambique hi ta ka hi kona um murhepa wun'wana na wun'wanyani loyi a swi tsakelaka ku a nghena ka hip hop a nghena ka tsonga rap a nghena ka yini muziki wa rap ni kona mina um loko a lava ku ni fichara a ku hluphanga leswi eh wa ni kuma ka whatsapp wa ni kuma ka phone number ya ku fona straight kasi nambara ya kona liya 083 yi ku 58 yi ku 41 yi ku 52 yi ku 0 wa fona ka yona wa nghena ka whatsapp and loko so u ni lava ka facebook wa nghena nganyitu va nge wini nganyitu va nge wini u ta ni kuma kwalano u za u vona nganyitu va nga te wini

two one yo leswo tala la misaveni ni kombela mi tshama hansi mi lunghisa tipoyinti ka hinkwato ni na swi tiva swa vava ku yimbelela swa hlupha la misaveni ni na mi byela vaseketeri swa tika swi lava mi tshama hansi mi languta ku ni njhani loko u nghena ka hip hop ni kombela u ti yini Matikweni ya ku tala se swa durha, se swa tika, van'wanyani na va vona se va cina, va tsakini, va tsakela a hip hop ni khome mbitsi, van'wanyani se va famba se va repa va fikini, phela ka maxuwa ka hinkwaku ni ngheni ni le ka xovo le bara ja le ka mpofu ka hinkwaku me na nghena ni thingija va mrepe le ka gaza va nge wini ka nyito maniga hi mi va nge wini Ey! Ni twi vito ra mina laha ku fanele swi vula ku na future-riwa ka leyi leyiwani. Yeah. Ni titwa nga ku yeah. Yeah. yeah ni baxibakele minkarhi hinkwayo ni khome baba mbitsi eh, wa fakiwa lweyi no hi swona hi swona ni khome swona eka nkarhi wa namuntlha i va mani mi lakuta va um rhumelela ku hungu mi va xeweta Sure a lani e vanhu vo tala ni tivi ku ri hinkwenu kahlekahle mi nga ta va mi vone video leyi ya na mi sure ta hinkwenu and ni nga mi sure ni nexe ni khome yena bava Mbitsi. Hileswo Cope hi ta hlangana le ka ti-comment.